The Hakha Times online thawngchimnak in kan endon than hna. Tuzan thawng ka chim ding mi hi October ni kul le nili zan lei similam pathum tiang kan thai kho tawk thawng an rak salai. CDF Thantlang in salai kham thong lian le salai hrang theu lian ni ramca ah an nunnak an pek. Salai Khamh Thawng Lian le Salai Hrang Ṭhio Lian hna cu hramhram in rampi uknak a latu ralhrang hna ral in Chin miphun kilven dingin le miphun le ram dohthlennak caah biakamnak an tuah bangin thonghnih kum kul le kum khat October ni kul le ni thum ah Thantlang peng ralram hmun pakhat ah ram le miphun caah an nunnak an pek. Tantakmi chungkhar nan ngaihchiatnak CDF Thantlang nih kan in hrawmpi hna. Salai Kham Thawng Lian le Salai Hrang Ṭhio Lian hna nih lungthli nan tummi ralhrang tei khawhnak le federal ramkomh sernak caah a tangmi dohthlennak rian cu nan ṭuan hawi CDF Thantlang chungtel vialte nih kan rak pehzulh lai. dohthlennak caan chungah ram le miphun caah nan i punpeknak le nan rianṭuanmi vialte cungah CDF Thantlang nih a sang bik upatnak kan in pek hna tiah CDF Thantlang nih cathan an chuah. Realty khua pawngah ruak hmuhmi hi CNF CNA a lut i bokhat kan pekmi a si tiah Salai Ṭhatni nih a chim. Nizan October ni kul le ni thum Falam peng Rialti khua ah ruak pakhat an hmuhmi cu CDM a tuah i CNF-CNA a lutmi sibawi Cawng Lio Naing Hthu Luing kum kul hrawng Kawl ralkap nih an kah thahmi a si tiah kan theih. Amah hi Makwe khua in CDM a tuahmi sibawi final years a cawng liomi a si. Naing Hthu Luing a si. Bokhat ring kan pekmi a si. Falam peng kahdohnak ah aa hliammi an um sual ah tiin thlopbultu ding ah a kal. A hawile an rak kir tikah annih aa tel ti lo. Form kan chawnh i voikhat cu a tlaih nain a hnu ah cun form a tlai ti lo. Kawl ralkap nih an thahmi a si ko lai tiah CNF chimphuannak nawl ngeitu Salai Hthetni nih The Hakha Times ah a chim. Rialti khua hi Kan hnulei zarh chungah Kawl ralkap pawl nih an khua inn hra ningin mei in an khangh dih i atu hi ralzam dirhmun in an um tiah kan theih. Nihin Hakha ah COVID-19 in kumkhua upa minung pathum mual an liam. Hakha peng, Tihnam khuami, COVID-19 zawtnak in Hakha Kherson Hall ah zohkhenh liomi Pu Than Cawm kum sawmsarih le kumkua cu nihin October ni kul le nili suimilam hleihnih le minit kul langa ah mual a liam tiah kan theih. Nihin October ni kul le nili zing ṭhiamṭhiam ah Pu Phun Er kum sawmsarih le kum khat le Pu Dar Pang kum sawmruk le kum nga zong mual an liam tiah kan theih. Hakha khuachung ah COVID-19 zawtnak zor lei a panh lo caah atu hi lockdown an chiah lio a si. Rezua khua ah sac ralkap nih hriamngan an kah ruangah inn pathum a kaang. Nihin October ni kul le nithum zan ah Matupi peng Rezua khua ah sac ralkap nih hriamngan an kah ruangah khuami inn pathum a kaang tiah theih a si. Khuachung ah hriamngan an kah ruangah a si. Inn khat cu innpa chakthlang nih chuahhnawh in an phalh khawh. Inn hnihtu cu phalh manh loin a ciam tiah The Matupi Times nih a langhter. Tonzang ah zung a kai rihmi le rian a autu cu kan inn kah taktak cang hna lai tiah CDF Tonzang nih ralrin an pek hna. October ni kul le ni thum Tonzang peng chungah nihin tiang zung a kai rihmi le si-inn he aa pehtlaimi rian nan auhmi nan ngol lo ahcun kan inn kah hna lai tiah CDF Tonzang nih ralrin peknak cathanh an chuah. NUG Acting President Dua Le Shila nih penguktu hna le zung rianṭuantu hna rian ngol in zung kai ti lo ding kong September ni sarih ah a rak thanh cang nain President bia a ngai lomi nan um i zung nan kai, rian nan auh rih. Cucaah nawlngeihnak aa hruhpimi Min Aung Hlaing le a kuttang minung pawl kan doh hna lioah caanṭha la in zung a kai rihmi le rian a autu cu kan in kah taktak cang hna lai tiah cathanh an chuah. NUG pehtlaih lo dingin Min Aung Hlaing te phu nih ralrin an ka pek, tiah Irwan Yusof nih a chim. October ni kul le nili ralhrang phu tiah thanh cangmi NUG pawl hi Pehtlaih le chawnhbiak lo dingin Kawl ralkap phu nih ralrin an ka pek tiah Erwan Yusof nih a chim. Erwan Yusof cu Brunei ramdang minister pahnihnak zong a si i Asian-Myanmar palai zong a si i Min Aung Hlaing te phu nih ralrin an pek tiah Japan thawngzamhca NHK nih a langhter. Asian biahren panga he pehtlai in hren liomi Daw Aung San Suu Kyi le U Win Myint ton biaruahnak nawlpek ding ka hal hna nain annih cu biaceih liomi an si caah tonnak nawl kan in pe kho lo an ka ti tiah Aaron nih a chim. October ni kul le ni ruk in ni kul le ni riat tiang tuah dingmi Asian Summit meeting ah Min Aung Hlaing sawm lo ding in biachah a si hnu ah atu bantukin Aaron biathanh zong a chuak ve tiah BBC nih a ṭial. Asian biahrin phun nga kan zulh ṭhan ko lai tiah cathanh an chuah ṭhan. October ni kul le ni thum Asian nih Min Aung Hlaing meeting kai lo ding an biachahmi kan dohkalh nain biahrin phun nga hi a si khawh chung in kan zulh ṭhan ko lai tiah Min Aung Hlaing te phu nih cathanh an chuah ṭhan. Asian Summit meeting ah Min Aung Hlaing sawm lo ding le amah zawn ah Myanmar ram a aiawh khotu a si lomi sawm ding tiah an biachahnak kan zul kho lo tiah cathanh an chuahmi cu nihin ah biahren panga kan zulh lai pinah ramkhat le ramkhat pehtlaihnak kan fehter lai an ti. A ra laimi December ah tuah dingmi vawleicung ramrum pasarih G7 le ASEAN upa hna tonbiaruahnak zongah Min Aung Hlaing te phu sawm bak lo dingin meeting tuahnak ding ram in tek a simi UK nih phunglut in a thanh cang tiah BBC nih a ṭial. Tuzaan The Hakha Times online thawngchimnak hi vial in kan ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Ral le rai lakin nan zate himbawm cio hram u.